Essalawmaleýkim gadyrly ildeşler. Ine şu gün çykyşymda şu soňky iki üç günlükde bolup gelýän habar hakynda öz pikirimi aýtmakçy, iki üç günde bolup gelýän şu zatlar hakynda bir öz pikirimi aýtmakçy. Meň pikirimçe şu meniň kanalyma seretýän adamlaryň hemmesi bilýändir Myrat Düşemowyň kimdigi. Ine şu ildeşimiz ýaňy hereket başlanda iki müň ýigriminji ýyl ýyllar töwerekde şu çykyş edip başlan. Onsoň bir ýyldan soň iki müň ýigrimi birinji ýyl töwereklerinde şu Türkmenistan hökümeti şu Myrat Şömowy indi dört ýyllap türmä basdy. Onsoň indi şu bir iki hepde mundan ozalkda şu indi türmeden çykmaga wagty gelmeli bolanda ony täzeden ýene täze aýyplamalar bilen türmä basýarlar. Indi basýarlar, basjak bolýarlar. Iň bolmanda şony indi wagty dolanam bolsa türmeden goýbermediler. Onsoň ine görşüňiz ýaly şu Türkmenistan hökümeti hiç hili bir aktiwistlere, Türkmenistan hökümetini tankyt etýän adamlara ýa-da garaşsyz žurnalistlere hiç hili ýaşamana ýol berenok. Şonuň üçin hiç hili ýaşamana ýol berenok. Şonuň üçin indi häzir göz öňüňize getiriň. Türkiýedäki ýerleşdirmede şolara şolar Türkmenistana deport ediläýse, şolaň maňly hem edil Myrat Düşemowyňky ýaly ýa-da şuňkudan hem erbet. Onsoň diýmek häzir Türkmenistan hökümeti seni bir gezek türmä bassa, onda seni hiç haçan hem türmeden goýbermeýär. Hawa, awy dört ýyl basdym, bir ýyl basdym diýer, ýöne aslynda näme bir praktiki taýynda Ömürlik basdy. Tä seň wagtyň dolanda-da Türkmenistan hökümeti täzeden ýene seni şu türmä basyp, ýene seni şu türmeden goýbermän başga ýalan-ýaşryk aýyplamaly aýyplamalar, şo prowokasiýalar bilen bir näme işiňi doldurjak bolsa. Şu zat gowumy? Gowy däl-ä. Şoň üçin Türkiýäniň hökümeti şu halkara guramalar we başga ýurtlaryň hökümeti bir zada düşünmeli. Eger häzir Türkmenistanyň nireden bir aktiwistleri deport ediläýse ýa-da Türkmenistana iberiläýse, şolara ölümden başga hiç zat garaşanok. Görşüňiz ýaly, ine biziň şu wagtky hökümetimiz näme, bir gater we repressiwny maşynany alyp barýar, repressiwny maşynany dolandyryp şo türkmen raýatlaryna basyş etýär, olary türmä basýar we türmeden hiç kimi diri çykaranok. Ýa şony türmede öldürýär, ýa-da başga ýerde. Iň bolmanda ýönekeýje žurnalistler, olary häzir daşary ýurda zada-da çykaranok. Ine görşüňiz ýaly Soltan Açynowa, Onsoň Halykow we başgalar. Şonuň üçin hawa şul şul keýs indi şul keýsi biz hemme guramalara halkara şu guramalaryna we ýurtlara düşündirmeli. Esasanam Türkiýäniň hökümetine düşündirmeli. Sen häzir aktiwistleri, blogerleri saklamajak bolsaň bolýa başga ýurda goýberaý. Ýöne Türkmenistana iberme. Eger Türkmenistana iberseň, şolar diňe şolara garaşýan zat diňe ölüm, başga hiç zat garaşanok. Hawa. Ondan soň indi indi näme diýen şu ýaş geljekler şu ýaş geljek illeşlerimiz, zatlarymyz Olara-da öwretmeli. Şo nädip başga guramalar bilen näme kommunikasiýa geçirmeli, nädip şolar bilen aragatnaşyk saklamaly, networking, nädip bir näme professionalnyý işleri alyp barmaly, nädip informasiýa toplamaly, nädip şo informasiýany proses edip bir näme beýlekilere görkezäýer ýagdaýa getirmeli zat etmeli şunýalak şunýalak işlerden näme tejribe zat almaly öwrenmeli we şeýdip öz geljegimiz üçin göreşäýmesek görşüňiz ýaly ine türkmenistan hökümedi bara bir ýönekeýje ýaşajak adamlara da gün berenok-a. köp kişi mysal pikir etýändir hawa sen gelip meslikden şu wagtda wideo çekýän sen pikiriň etýän öz pikiriň etýän on ýa zat ýok a o ken biz azajyk hem bolsa ýaşap bilýän bolsak bir arkaýyn hiç kim hiç zat degmeýän bolsa bara agzyňyzy ýumup ýaşasak hem bolýar weli görşüňiz indi ýagdaýymyz ýagdaýymyz şunýaly Şu bir öz geljegimiz üçin bir ýönekeýje gowy durmuş üçin göreşäýmesek, başga hiç hili ýolam ýok bizde, başga hiç hili ýagdaýam ýok. Bolmasa, ana, it, it, itiň ölüşi ýaly ölüp gidibermeli wara. Hmm. Hawa, şu günlükçe aýtjak zatlarym şular. Diňläniň üçin köp sag boluň. Geljekde görüşýänçek.